ווייל ביי א אידן איז נישטא קיין מושג פון אדמור, א איד ווייסט ער האט א טאטע, א איד איז נישטא קיין קרוב, ביי מרדכי צדיק איז נישטא איז נישטא קיין אדמור, את חיקך לאשמור אל תעזבו עיני אדמור, ביי אידן איז נישטא קיין אדמור, ווייסט ער האט דעם גרויסן טאטן. נאר וויסן אויב די סיבת החורבן איז געווען בכיה של חינם, און ווי הרב מסביר ר' שלמה קלוגער די כולל איז טאטש איז אז די עיקר וואס מען פאדערט פון אונז יעצט איז די התחזקות און אמונה מען איז מיטן גרויסן טאטן אין יעדן מצב. ס'איז געווען א איד האט ער געהייסן ר' בנימין זאב דויטש, ער איז געווען פון די הנהלה פון פאנאוויטשער ישיבה, ער פלעגט כסדר זאגן, זאלסט קיינמאל נישט זאגן אז דו האסט געהאט היינט א שווארצע טאג, ווייל קענסט נישט וויסן ווי ווייס ס'עט נאך ארויסקומען פון דעם וואס זעט דיר אויס א שווארצע טאג, קענסט נישט וויסן וואסערע ווייס קען ארויסקומען, האט ער דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס איז פארגעקומען מיט אים, ער איז געווען פארן קריג דארט אין ישיבה, און מען האט זיך געדארפט צושטעלן צום מיליטער, ס'איז דאך געווען סכנת נפשות דארטן, די מיליטער איז סכנת נפשות, און וואס האט מען געטון? נאר געדארפט אריבער שיקן צו א דאקטער, א דאקטער זאל מאשר זיין אז זיי זענען חולים, זענען קראנק. איז געווען א גרויסער עסקן, זענען געווען א כיתה פון פֿופֿציק בחורים, פֿופֿציק בחורים, און מען האט, עס איז געווען א גרויסער עסקן, מען האט אריבער געשיקט די אלע נעמען צו א דאקטער, מען האט עס געדארפט אריבער שיקן, מען האט געדארפט קריגן פון אים צעטלען, פאפירן פאר די אלע בחורים אז זענען קראנק. ס'איז געווען א תאריך ווען זיי האבן זיך געדארפט צושטעלן צו די מיליטער, ווען זיי האבן זיך געדארפט צושטעלן, און מען ווארט און מען ווארט אויף די צעטלען זאלן אנקומען, ס'איז נאכנישט אנגעקומען, מען ווארט אויף די צעטלען, ס'איז נאך סכנת נפשות דא, א טאג פאר ווען מען האט זיך געדארפט צושטעלן צום מיליטער, א טאג פריער איז אנגעקומען די אלע צעטלען, די אלע פאפירן, איי רבותי אבער זאגט ער ס'איז אנגעקומען, במקום פופציג איז אנגעקומען נאר אכט און פערציג, ער דערציילט אזוי.

איז זיי האבן געגעבן די חלק הארי, רבי יומזעף דויטש טאטע מיט די צווייטע בחור'ס טאטע, זיי האבן געגעבן די חלק הארי וואס מען האט געדארפט פארן דאקטאר, און די אלע בחורים האבן געגעבן וויפיל זיי האבן געקענט. למעשה ווען ס'איז צוריק געקומען די פאפירן, די די די צעטלען פון דעם דאקטאר, איז צוריק געקומען נאר אַכט און פֿערציק, צוויי צעטלען האבן געפעלט, וואסערע צוויי? פון רבי ימזעף דויטש מיט דעם צווייטן וואס האט געגעבן, די וואס האבן געגעבן די חלק הארי פונקט די צוויי צעטלעך זענען נישט אנגעקומען פארוואס? עפעס א טעות א סיבה? ס'איז א מורא'דיגע מעשה, און האט געזאגט היות ס'איז געווען אזוי שפעט ס'איז געווען א טאג פארן זיך צושטעלן, א טאג פארן זיך צושטעלן איז נישט געווען וואס צו טון, האט געמוזט זיך כאפן שנעל די תפילין מיט אביסל וועש און אנטלויפן קיין ארץ ישראל, ווייל עס איז געווען סכנת נפשות אז ער בלייבט דא, און דארף כאפן, ער האט נישט געקענט אפילו זיך געזעגענען פונעם טאטע מאמע נארמאל, ווייל מען האט געוואוסט מארגן דארף מען זיך צושטעלן אין מיליטער עס איז סכנת נפשות, ער האט געדארפט נעמען תפילין פעקל און אביסל וועש, ער האט נישט געקענט זעגענען טאטע מאמע אפילו, ער זאגט ס'האט אויסגעזען די שווארצסטע טאג אין לעבן, לויפט ער ווייסט נישט וועמען ער האט אין ארץ ישראל, כאפט דארטן קיינעם נישט, ווי לויפט די ערשטע זאך זיך ראטעווען, ער איז ארויף מיטן צווייטן חבר ארויפגעגאנגען אויפן שיף און געקומען קיין ארץ ישראל. זי האָט אים אָנגעזען די שװאַרצע טאָג אין לעבן, אַלײן געזעגנט זיך פֿון טאַטע-מאַמע, אַ בחורל. אַי-אַי-אַי-אַי, זאָגט זיך, איז אַריבער אַ תּקופֿה, האָט אױסגעבראָכן דער קריג. אַי, די מלחמה האָט אױסגעבראָכן, אַלע אַכט און פֿערציק בחורים זענען פֿאַרברענט געװאָרן, ער מיט נאָך אַן צװײטן בחור, נאָר די צװײ בחורים זענען געבליבן דאָ לעבן, און מאַמע האָט געװען דורס-ישרים.